Awle, tunah hian Khuangkhau lui tuirialah kan awm mek a, helaia hi kawng hi hei lo tlang leh ruah tawh mai a, tihianin tui hna pawh a tha ang reng khawp mai. Helai kawng hi amaherawh chu temporary ang mai kha a la nia, tihianin balu la ho hian a mimal anga an hmalakna niin kan hria a, tichuan Saw lam atang sawn a rawn chhuak a, hma chuan kal theih loh hrim hrim a motor motor kal thei in tunah hian an han siam fel a ni ta a. Hemi chungchangah hianin helai tuirial VCP pu vunga hi tlem azawng thu han zawh tur leh helai chanchin hemi kawng chanchin bikah hian han zawh chian duh te kan nei a. Awle hetah hian Pu Hunga Mirial recipe hi hemi kawng a dan leh a pawimawh dan te ah hma an lo lak tawh na te leh hma han lak chho zel a tulna ang chi zawng zawnga kha a tawi fel deuh te mai ang. Tui lutuk kha chu lehlamah chuanin hemi tan chuan hemi lamah te pawh awm maithei mahse pawimawh ve a. Helai hianin ah zau. tih leh ei zawng eng zan nge awm ang tih te pawh kha a hriat ang ang kha helai chanchinah hian eng chu. Tin a hmun hma te pawh keini chuan a hming tak te pawh kan hre kim chuang lo a, chungah chuan tun hma tanga lo hmalakna te kha ang te kha min han hrilh sak se tawh a Pukung. Aw a tha e, nia hei tirialah hian tirial hian VCP hi tram nga ka chelhna ania, VCP ka nih hmasak lam khan Ni zah inhlawh hmang hian kan khua hian eizawn nai zawng ang u kan tia, tichuan khuang khau chhuah hi laih laih chhuah kan tum a ni a kawng lu kawr kamah hian, tichuan kawng hi kan laih vek a ni tui rel vc in. Tichuan sang khat zakua sawm sarih pali khan tui lian deuh a awm tawn tia, chutiang chiah chu chu chu kei ni chu kan lo la hrem han lo va, ni kum sang ni sawm ni pali a kum sawm ngana chiah khan Khatiang kawpa tui lian kha rawn awm leh a, ih, keiphet chuan chu ka hre ngai lo va, helai zawl vel an laih pawn e chu, hei te chu tui lian ina chim lo ang, tui lian chim loh na a nih hi ka lo ti zel a, mahse ni kum khan ti khan a rawn chhe ta thut a, kha khan tuna kan khuangkhau kawng kan ti saw ti lai, kan tuirial atanga, ih, tuirial ti mai la, ih, thei chek atanga hemi kawng kan laih, kawr kama kawr kawng kan laih kha rawn ti chhe ta vek a ni, He chu chu kawngkhau thlengah kan hmalakna ni se la, he kawngkhau tanga tuirial hi kem li vel anga chhut a ni. Heta tang hian chi te chhuah hi kem sarih vel lo ni leh a. Tichuan keini hmuh tlangah chuan hmuh dan chuan helai atang hian kitah chi te chhuah thleng khi kal theiin lai ila mi eizawnna engtiang khawpin nge a tih awlsam ang. tih te kha kan sawi a ni. Chu helai kan laih tlang lai pawh hian an la awm khawp a feh lo nei tih te pawh kha. Amah chuan pu Vung, helai inkar hi maw darkar chan ve kan kal a, tunah chuan minute sawm panga kan thleng zung zung tawh te an ti a. Helai a sual ringawt short cut pawh hi ih a short cut hle anih chu. He chutiang vel chu a ni a. Tichuan heti lai hi chu hei Zembawk, Zembawk ram a nia, Zembawk chhuah lampang zawng zawng leh

Chi te chhuah ah pawh chutiang deuh deuh chu siam theih awm tho kan ti bawk a, tiah chuan hmun ni hmun thum a awm a ni. Eh khuangkhau, khuangkhau chhuah leh phunchawng chhuah kan tih leh eh zuantau kan tih hi ah in sawmnga velin a hmun thum vel a bawh theih thlai hmun siam hian a awm theih tih kha kan hmu a, a kawng siam dan vel chu eh chu ka rawn sawi tawh ang kha ni mai e. Hi hmaruah chuan hemi kawnglai pah hian keini khua chu tuirial balu lak an ni a, balu lak pah lak thei pah zel kha kan en zel bawk a ni. Tichuan eizawnna tam tak kha siam phah dawn a, balu ah ringawt pawh hian in sawmthum vel hi en zawng a ni. Eh, a thlai mun nei lo pawh khan, in kha kan sawi thei ni sela, helai kawng chung changah chuan tha mai ang a. A ni. Hemi kawng hi tunah chuan hei temporary ti mai ang a, hetia tlang tih chawp a ni ta, tui te an kâm deuh a, tui a tlem tak avangin tah hian lui hmun hnih laiah han daikai a ngai ta, motor chuan chen motor in an rawn daikai ta a ni. Chuan a kawng pangai kha mi a kawng tla bal a kha kha mi han siam that leh hna te kha enge sorkar lampang leh engemaw zawnga hmalakna ang chi te hi awm em? Eh keimah a ni atang chuan a awm lo. Khu khulai li likak kan ti mai a, likak a chhak khi nawr thei ila chuan kawng chu fur tha la kal thei reng a ni tho a. Mahse chu kei ni ang VC ang level atang hi chuan eh hma lak a har ve deuh a ni. VC anga kan hnathawh theih chu chu a hma kan lo laih tlang pawh ni zai hlawh hmangin a zawl lai leh a khawimawh lai a nuam lai chin kha kan khawih a nih mai a he tui tuiriah atanga he kan thlan mual atanga ti lai pawh hi a hmain nizai hlawh vawi hnih rawn chhuak khan kan lai tlang vek huang kha hi chuvangin eng nge maw a na tak tak ang kha chu a sawrkar anga tanga hma lakna hi chu a la awm lo a ni.

khulai ah a suar lai khu kem khat em pawh a ni lova mlf fan atang in hei chu ka lo ti ang e chu tih se chuan ih hemi block worker ho hna rawn siam nan pawn a tha khawp ang ih a hna kha chu a party worker lo kha chuan thaw kha kan beisei chuang miah lo a mahse hna than rawn thawk-- Lutuk dawn ta, mi ei zawn nan rawn siam sak dawn nih chu. Chuan amah chuan khang hu tih te aw huan nei heuh ina an neih ang hi an nei ve vek tho mai, khang hu tih te ah emi kum tin thlai aw limbu tih te khang tiang kha an phur thlak nan hmang vek a heti lai kawng hi, a pawimawh ber chu ni e, tunah tak hi chuan Kawng motor kawng hi a fur lai a awm meuh tawh loh vang hian tlem in an in her danglam pawh ni mai thei. Thlan mual thlan mual li ku ni mai, thlan mual li thleng ku ni mai humhalh chu a tawi khawp mai. Km khat a tling em? Tui hriat atang km khat a tling lo nih chu. Aw lei atang a thlan mual sakei lui chhuah li khuan la humhalh a. Ka a chhak zawng hi chuan hum halh tawh lo. Chutiang chiah chuan a thlang pawh i Tiau Zau kan tih khu an hum halh thleng a ni mai a. Tiau Zau leh Sakei Lui Li hi hum halh sin chu ni mai a. Ami hei a ril nge ril lo kha chu thuhran lo ni tawh se la. Ami a mipui hlim nan a hriat. Hemi kham pang i khi leh a chung deuh tang khan nawr dan a awm se tha ber a.